yeah ndi prefix mavhanana um ndo dovha nda vhuya futhi um so namusi ndi khou ṱoḓa ita nthu ndi khou ṱoḓa ndi khou ṱoḓa gudisa uh, vhaimbi vha vhashu vha yane vhane a vha na information uh, uri ya uri muzika u rengiswa hani nnḓa afho ngori ndi khou amba uri vhathu ri khou ita ri khou ita muzika mara ri khou balelwa u ita tshelede um and is a problem uh, tsho tsho tsho fhieredza tshifhinga tsho uri ndi ri ni kho ḓo rengisa muzika ho to itwa mafhungo o to printwa dzikhophi muthu a ri u khou ḓa cd nthihi tshakhuma ni drive ni tshakhuma muṅwe a ri u khou ḓa cd nthihi eh, giyani ni ye giyani muṅwe a ri u khou i ṱoḓa piṱori ni ite mafhungo a dzikhoria ni wane ni khou spenda tshelede nnzhi nnzhi ende huna muthu na vha uri kho ḓo renga cd nthihi eh, nga nga nga 200 for the fact uri ndi wane khou khoria uh, dzi cd so ṋamusi hafha ndi kho ḓo ni sumbedza nḓila ya khwinesa ine ni nga kona uri ni uploade muzika wamu u ye kha dzi youtube kha dzi itunes kha dzi digital stores dzoṱhe nga tshelede ṱhukhu ine ndi vha ndi songo spender tshelede nnzhi nnzhi kha heyo nḓila ni dovha hafhu na kona uri vhathu vhane vha vha vha tshi khou uploader muzika waṋu for instance arali muthu o uploader nyimbo yaṋu kha kha YouTube ine ni sa zwiḓivhi ni a kona u i claim heyi nyimbo ya vha yaṋu houḽa muthu a sa kone u dzhenereta tshelede lets say for instance muthu o panga o panga nyimbo yaṋu. kha kha a khou sokou ita vidio iṅwe na iṅwe u khou dzhia dzi clip u khou tamba nyimbo ya ni a kona u claima uh, nyimbo iḽani uri arali a khou ḓi ita tshelede ngayo tshelede ya hone i vha i khou ḓa khaini so ṋamusi ndi khou ḓo uri ndi ni sumbedze uri nḓila ya khwinesa yo ita izwo zwithu ndi fhio okay let's do this so ye yeah. um nga fhasi hafhanoni hu na link nda ni vhetshela yone ne um so ni klika yeyo link ni tshi klika yeyo link um ye nde attacha kha iyi video nga fhasi hafhano ḓo i vhona so ni tshi klika yeyo link i ḓo ni vulela i ḓo ni vulela um nthu ya so tshi ni vulela nthu ya so so ni khou ita zwone zwauri ni ḓo thoma na registara and then ni ḓo ni ṱoḓa email yaṋu na ya email and then na ita password after that

ni khou zwa uri ndi tshelede ṱhukhu vhona mukala ine ya vha uri i vha i khou ntendela uri ni rengise muzika waṋu kha dzi youtube dzi google play itunes hoṱhe hoṱhe for heyo 12 months so ndi khou amba uri ah, ndi dzhia u lalama vhana vhashu okay let's do this nṋe ndo no selecta heino ndi ye nda khou rengisa ngayo muzika and then yeah after that nṋe kho mvulela so ngori ndo no ḓi thoma no rengisa ndo no ḓi thoma no rengisa kale muzika wanga so uh, kepa le koni sumbedza uri i khou dzisa gai muzika waṋu and then i ḓo nṱoḓa na dzi bank, uh, bank account ni tea u vha na account or nṋe ndi khou prefera uri ni shumise fnb account ya fnb a re ni sina fnb um ni zame nga dzi credit card pange dzi details dza dzi credit card and then ni vhone uri dzi ḓo tendana okay a ri ambe uri ni tshi uploada muzika ni uploadisani ku ḓa kha upload hafho vha na mukala na click, click upload and then khe vhale koni sumbedza uri muzika waṋu i khou rengisa gai kha dzi itunes dzi tiktok dzi google play dzi youtube music ndi wa na kha na kha youtube vhathu vha tshi setsha music wa and then ni khou ḓa hanefhaḽa na na na nanga uri na nanga uri ni tshi khou uploada muzika wo no uploadiwa na a u thu uploadiwa i ḓo ni sumbedza uri artist ndi nnyi nṋe ndi prefix ni a zwi ḓivha ndi muphandi the one and only the king of van rap ye ni a zwi ḓivha wana mukala and then i ḓo ni sumbedza uri release date ndi lini khou releasiwa lini nyimbo and then na uploada na album album cover arali i album zwi amba ndo selecta uh, eh, ndo selecta hafhaḽani uri nyimbo dza hone ndi ngana hanefhaḽa i ḓo ni sumbedza uri zwi amba nyimbo dza hone ndi 15 ndi album na dzi selecta nga 1111 na uploada zwinepe tshinepe tsha album kana tsha yo track nthihi ya khou bva after that ḓo ni sumbedza uri genre ndi ifhio na ṋanga after that zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ni tea u dzhiele hezwinoni nṱha vha na mukala uri eyo ṱereke yo eyo ṱereke na muthu iwe na mufutshara na arali na muthu na mufutshara zwi amba ndo ḓi sumbedzisa eh, and then ni tshi fhedza na maker sure uri na maker sure uri ni ni ni ni ṅwale madzina vhathu na nyimbo dza hone nga nḓila ya so okay re phanḓa after that uh, u isa phanḓa ni khou swika na uploader nyimbo ya hone hafhano and then vha ḓo ni sumbedza uri audio file ya hone i khou tea u ḓa i nga nḓila ifhio nṋe ndi prefer uri ni shumise ndi prefer uri ni shumise preference shumise uh, wave mara ni nga ḓi ni nga ḓi upload na musi emp3 is not a problem ndi sa ndi tsini uri ni kone u zwi vhona zwavhuḓi uri okay let's do this yo boring tuma yeah but but yone i ḓo i ḓo vha i khou ni sumbedza uri eh, i khou ḓa i wave na

a ri mp3 zwine anga ita zwone zwo uri ni nga ḓa na na dzhena kha google na na, na ri mp3 to wave i ḓo ni vulela uh, link ya so and then ni tshi fhedza na soko ḓa na paster track ya nweyo ya track ya nweyo ya nthu ya ya ya mp3 and then na kona i convert okay a rumele kha distro kid again after that um tshone tsha uri ntakadzisa tshe nda kho ḓa ni tshi vhona tshone a zwi na mushumo and then ni tshi fhedza na ḓa na select na select hafha no uh, ho hafha no ni ḓoḓa na ah, ni nga ni nga ḓi zwi litsha vha kha dzi extra uh, optional uri i ise na kha min na min but ah, a zwi na mushumo tsha vhuṱhogwesa kha hezwo ya nda tshi vhori a zwi na mushumo zwi na mushumo badi heinoni ya extras uri dzi optional ndi dzifhio zwe nda khou funesa zwone hafha vha na mukala ni tshi zwi dzhiela nṱhane ndi hei phathi inoni ya nthu ya um, live legacy ndiye nda shumisa yone ndi 29 dollars ine ni tshi khou ḓisa kha dzi rannda ndi eh, bo 500 and something kha hei inoni live legacy a ni upload muzika wanu after 12 months ya u expire hafha muzika na vhe na u uploader na badela ye non 29 dollars muzika wanu u vha hone u swikela ni tshi ofa u vha hone u swikela ni tshi ofa vhaḓulu vha vhaḓulu vha vhaḓulu vhanu vha ḓo benefita kha muzika wanu nga mulandu wa hino live legacy

i ḓo ni sumbedza uri jealous yo providiwa min provided to you by youtube by, by, uh, to youtube by distrokid uh, eh, jealous nga prefix ndi ḓo nda i uploada ndi muṋe walo muṅwe muthu arali a swika uploada ho luimbo a ri na ini na swika na uploada ho luimbo lu ṋamusi kha youtube na ri ndi luambo a vha nga ḓo ni hanisela lu upload ndi lu uploada mara hafhasi hafhano i ḓo ni sumbedza uri luimbo ndi lwa prefix so ye yeah, vhana mukala itani uri ni ni klike heyi link ine ya vha hafhanoni kha heyi video ye nda ni athatshela yone uri ni kone u redzhistara muzika um ni benefite kha muzika wa wabe we na khou ita wone man hu sa hu sa benefita vhaṅwe vhathu ndi khou amba uri a thi ndi a vheiwe ndi ashu vhane vha khou shuma ndi vho riṋe so mekani sure uri ni ni oune dzi dzi rights dzoṱhe dza muzika waṋu vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo zama u vha vha khou ḓo tswa muzika waṋu uh, vha wane no no vha no no vha sharp vha vha tshi nga vha khou tswa uh, ni vha litshe mara ene a vha khou a tshi khou hola hu vhe hu ini vhaṅwe vhathu vha songo hola nga muzika waṋu ini ni si khou hola hu muzika mavha hu- hu hu- hu mulaedza hone u shereleni vha- vhoramuzika vhoṱhe vhe na vha ḓivha mani ngori uh, uh, 95 percent ya vhaimbi vhoṱhe vha venḓa a vha khou a vha khou rengisa muzika wavho 95 percent ya vhaimbi vhoṱhe vha venḓa a vha khou rengisa muzika wavho arali ni tshi ḓivha ra muzika ine a vha uri a nga thusa lea nga zwithu zwa so sherelani ho ra muzika heyi video and then after that ni mu ni mu rumele na heyi link ye nda i attach hafho uri a kone u ḓivha zwa uri muzika nga u rengisa ndi ni funa nga u sa fheli nṋe ndi fitenda ndi mathaga the well known as prefix the king of va the one and only i love you so much